Mwana witũ wĩ mwega? Praise be to God. He marĩtwa makwa njĩtagwo Ruth Wama na ndĩ mũhonoki. Na nĩ nyendete Jesu na ndigwĩte gũtithia kana gũcoka na thutha no I'm, I'm feeling to serve this God, to know him more and to serve him more and more genuinely with genuine heart. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndoka tu o kũmũhe ũhoro wĩgiĩ karũgano kanini tu kegiĩ rwĩmbo rwa

O ta na wa tene. Kĩagĩa thĩinĩ wakwa. Haya, mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kũmũhe o karũgano kanini tu kegiĩ Hana. Na mũthenya wa ũmũthĩ ndoka kũmũhe ũhoro wĩgiĩ mwana wa Hana. Tondũ mwana wa Hana ndarĩ mbegũ-inĩ cia Elikana. Mwana wa Hana arĩ kĩgongona-inĩ. Praise be to God. Mwana wa Hana... Ndarĩ mbegũ-inĩ cia Elikana, kana ũhoti-inĩ wa Elikana, mwana wa Hana arĩ kĩgongona-inĩ, na nĩkĩo aciarwo aneanirwo kĩgongona-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩkĩo rĩrĩa Hana aciarire, hatirĩ handũ rũgano rwa Penina rwanario. Na no, na andũ arĩa moĩ nĩ atĩ gũtirĩ Penina chapter two. Tũĩ o Penina ũrĩa wanyaririre Hana. Gũtirĩ guoka ũngĩ atĩ Penina nĩ ahoire Hana mũhera, aca. hĩndĩ ĩrĩa samueli aciarirwo penina nĩ ariganĩire na hatirĩ handũ rũgano rwa penina rũiguirwo rĩngĩ gũtirĩ hĩndĩ rũgano rwa penina rwaririo rĩngĩ ũguo nĩ kuga atĩa kĩgongona nĩ gĩcokagia kĩgongona nĩ kĩiguaga kĩgongona nĩ kĩaragia kĩgongona nĩ gĩkaga praise be to god na ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ kĩgongona nĩ gĩcokagia kĩndũ kĩrĩa kĩramenya gĩoka nĩkĩo gĩgakĩhũthĩra praise be to god tondũ ona maandĩko ma ngai nĩ maugaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa eli akoraga hana akĩrĩra Nĩ tondũ wa kwaga mwana, nĩ akinyĩte handũ kinya akamũragia, Hana ka wĩ mũrĩu? Nake Hana nĩ eraga Eli, Aca ndirĩ mũrĩu, nĩ ruo. Nĩ tondũ Hana arĩragĩra Ngai akamwĩra, Jehova, narĩ korwo wahe kamwe, Penina agetĩkia ndirĩ thata. Nĩ tondũ Hana nĩ arĩ mũcukume nĩ Penina. Nĩ kũrĩ na maũndũ mangĩkorwo magĩgũcukuma, no matiragũcukuma nĩ tondũ Ngai nĩ agũthũire, maragũcukuma magũcoketie na kwa Ngai. nĩ wega gũkũranaga maũndũ na mathaa. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Hannah akũranire Penina, Hannah ndandirire na Penina na kĩnyũrũri gĩake. Hannah andirire na mwene Penina, na mwene Penina nĩwe Ngai. Na nĩkĩo maandĩko mangĩ mauga atĩ Hannah arokaga kĩgongona-inĩ, nayo ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Eli yakora Hannah kĩgongona-inĩ ĩkamũria, Hannah kaĩ wĩ mũrĩĩu? Ngwĩciria o nake Eli nĩ amakĩte atĩrĩrĩ... nĩkĩ hana arokaga gũkũ hĩndĩ ciothe kairuo rũrũ rũhana atĩa no hana hana she was a mission with god hana nĩ amenyaga atĩ kĩgongona nĩ kĩaragia na nĩ gĩgakia mũthenya ũmwe kĩarie kĩgongona nĩ kĩiguaga na nĩ gĩgakia mũthenya ũmwe kĩigue kĩgongona nĩ gĩkaga na nĩ gĩgakia mũthenya ũmwe kĩke onokorwo ngakorwo ndĩ mũkũrũ onokorwo ngakorwo ndĩ mũkũrũ kĩgongona nĩ gĩkangenia Praise be to God. Na nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ, kĩgongona nĩ gĩkaga nĩ nĩ gĩikaragia kĩndũ kĩrĩa kĩmenyaga gĩoka nĩkĩo gĩgagĩtũria. Praise be to God. To mũhaka ũthiĩ ũhetwo nĩ tondũ korwo hana nĩ amenyaga atĩ jehova nĩ akamũhe samueli na hĩndĩ ĩrĩa akamũtwara kĩgongona-inĩ samueli nĩ agatigĩrwo kĩgongona nĩ eri Praise be to God. Mwana witũ, ngwĩre, kĩgongona nĩ gĩikaragia kĩndũ kĩrĩa kĩũĩ atĩ gĩoka nĩkĩo gĩgagĩtũria. Na nĩkĩo kĩgongona gĩaikaririe Samueli. No korwo Hana nĩ onete ta etereire mũno. No korwo Hana nĩ athiĩte kinya akona rĩu Jehova rĩu Ngai, Jehova ona no korwo hana nĩ agaga ciugo cia kwĩra ngai no korwo na hana athiaga kĩgongona-inĩ agakoma tu akera ngai nĩ njũĩ ndĩ gũkũ nĩ njũĩ nĩ wona nyuma gũkũ na nĩkĩo ngomete haha jehova na kĩgongona nĩ kĩrĩ kwĩra nyuma gũkũ ona ndaga kuga ũndũ ndĩnja-inĩ ciaku ngai nyuma gũkũ jehova ndagũthaitha ndũkareke thigane kĩgongona ngacoka nyume moko matheri praise be to god

No tũkorwo tũkĩgerera maũndũ maingĩ, ona no korwo nĩ tũhoete mũno, ona no korwo nĩ tũkinyĩte mũico wa kũhoya, ona no korwo nĩ tũremetwo nĩ kũhoya tũgakira ki, no tiga gũkira, nĩ tondũ ona rĩrĩa ũkirĩte, kĩgongona no kĩaragia. Praise be to God. Na nĩkĩo ndakwĩra, kĩgongona nĩ gĩikaragia kĩrĩa kĩramenya atĩ gĩoka nĩkĩo gĩgagĩtũria. praise be to god na nĩkĩo samueli aikaririo nĩ kĩgongona tondũ kĩgongona nĩ kĩamenyaga nĩkĩo gĩgatũria samueli na samueli nĩwe woire kĩgongona eli akua na tathikĩrĩria jehova nĩ mwega nĩ tondũ kanua karĩa koragia hana kanua ka mũnabii wetagwo Eli ndungata ya Ngai yoka gakoria hana hana kawĩ mũrĩu nake hana akera Eli ndirĩ mũrĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa nĩ kinya rĩ ngũtũra haha ndĩragĩra Ngai ahe mwana ona no korwo Eli e, pe, hana nĩ oragia Ngai Jehova waheire Penina mwana ũkĩnyima nĩkĩ kaĩ niĩ itarĩ na mũbango ko tabangĩire ngĩciarwo Ngai o kanua karĩa kahũthĩrirwo nĩ nĩ nĩ kanua karĩa koragia hana noko jehova ahũthĩrire nĩ tondũ jehova nĩ harĩ handũ akinyire akĩra mũth- mũ- ndungata yake gwĩtwo eri eri thibĩre hana arĩe na nyue nĩ tondũ nĩ njiguĩte ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ rĩa no nyue kĩu ũhoete ngai nĩ aiguĩte ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ gũtiraba- gũtiramakania ũhoete mĩaka ĩigana atĩa nĩ tondũ kĩrĩa kĩheanagĩrwo kĩgongona-inĩ no mũhaka gĩikario nĩgetha rĩrĩa gĩgoka kĩgongona gĩgagĩtũria praise be to god gũtiramakania kana nĩ wĩra wĩra ũcio ũrarĩrĩra ngai akũhe ciana icio ũrarĩra ngai akũhe jehova rĩrĩa agakũhe nĩwe ũgatũria praise be to god na nĩkĩo hana aikarĩirio mwana Nĩ tondũ kĩgongona nĩ kĩamenyaga rĩrĩa Samueli agĩũka nĩwe ũgatũria kĩgongona. Praise be to God. Na nĩkĩo kĩgongona gĩikaririe Samueli tondũ Ngai nĩ amenyaga atĩ kĩrĩa gĩgaciario gĩgaciarwo haha nĩkĩo gĩgatũria kĩgongona. Praise be to God. Tiga kũmaka tiga gwe tiga kũmaka nĩ gweterera ona tiga gũkorwo na mathangania atĩ wetereire mĩaka ĩigana no korwo kĩu wetereire nĩkĩo gĩgatũria kĩgongona kĩa ngai o ta ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa samueli aciarirwo nĩwe watigĩirwo kĩgongona nĩ eli Praise be to God. Nĩ tondũ Samueli aciarirwo, Samueli aciarwo, Eli nĩ akuire. Na Samueli agĩtũũria kĩgongona, tiga kũmaka nĩ hau ũrĩ, ona tiga gũkua ngoro, tiga gwĩtanga, tiga kũmaka, no korwo kĩu ũhoyaga Ngai, gĩoka nĩkĩo gĩgatũũria kwanyu, no korwo kũu wendaga gũgathiĩ, wathiĩ nĩwe ũkaruta andũ anyu thĩna-inĩ. Never give up there is hope, tondũ korwo Hana nĩ amenyaga atĩ kĩrĩa Ngai akamũhe nĩkĩo gĩgatũũria kĩgongona, Hana ndangĩagirĩkaga. Na korwo Penina nĩoĩ atĩ kĩrĩa Hana agatũria nĩkĩo gĩga- agaciara nĩkĩo gĩgatũria kĩgongona, no korwo Penina ndangĩanyũrũririe Pe- Hana. Tiga kũmaka, tiga kũndiru na Penina waku rĩu. Ndiru na mwene Penina, na mwene Penina nĩwe Ngai. Tiga kũndiru na maũndũ mau marakũgia, ndiru na mwene mo, nĩ tondũ nĩoĩ, na nĩoĩ kũrĩa ũkaumĩrĩra, na nĩoĩ harĩa agagũteithĩria, na nĩoĩ agũteithia. ũrĩa ũgeka kana ũrĩa agagwĩkĩra praise be to god gũtirĩ mũndũ ũmenyaga maithori ma mũndũ ũng'etheire kĩgongona tiga o kĩgongona kĩo kĩene na ngai mwene Gũtirĩ mũndũ ũmenyaga maithori ma mũndũ ũng'etheire kĩgongona, tiga o Ngai mwene na kĩgongona kĩo kĩene, tondũ kĩgongona nĩ kĩiguaga na nĩ kĩaragia. Ti andũ othe. na ti andũ aingĩ mamenyaga maithori ma mũndũ ũng'etheire kĩgongona. Ndakwĩra no Ngai na kĩgongona. Angĩkorwo nĩ ũng'etheire kĩgongona, angĩkorwo nĩ ũrarĩrĩra kĩgongona-inĩ, kĩgongona kĩu kĩrokũigua, kĩgongona kĩu ona kĩo kĩrokũng'ethera, kĩrokũhũgũkĩra nawe ũkene. Nakĩo kĩgongona gĩa gũkenia ndũkanariganĩrwo nĩkĩo. nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ makenirio nĩ kĩgongona na makĩriganĩrwo na magĩthiĩ na matirĩ macoka. Praise be to God. Praise be to God. Koguo gũtirĩ kĩndũ kĩũru na gũtirĩ kĩndũ kĩega, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gwĩka ũru ta kĩgongona na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gwĩka wega ta kĩgongona, nĩ tondũ kĩgongona nĩ kĩrĩ kĩrathimo na nĩ kĩrĩ kĩrumi. Praise be to God. na hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona gĩgagwĩkĩra no gũkamenyeka nĩma maithori macio jehova nĩ aiguĩte nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa hana agĩire samueli nĩ kwamenyekire githĩ hana ndarĩraga tũhũ githĩ ngai nĩ waiguaga hana githĩ jehova hana ndakũrĩragĩra tũhũ my god githĩ ngai nĩ waiguire hana tiga kũmaka rĩra biũ thaitha ngai biũ okorwo nĩ gũkoma na nda ona kana nĩ gũkuruma no ũkurume ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona gĩkaria no gũkamenyeka nĩ kĩarĩtie praise be to god na mwana witũ reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona gĩgakũigua no ũkerwo wĩinũke hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona gĩgakũhũgũkĩra na gĩgwĩkĩre ũrĩa gĩekĩire hana no ũkerwo wĩinũke praise be to god nĩ tondũ eli erire hana inũka ũrĩa na ũnyue nĩ tondũ jehova nĩ aiguĩte nĩ aiguĩte ngai wa isiraeli nĩ aiguĩte inũka ũrĩe na ũnyue. Eli ndungata ya Ngai nĩwe werire Hana, inũka ũrĩe na ũnyue nĩ tondũ Jehova nĩ aiguĩte. Praise be to God. Eli agĩtuĩka mwario wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ũrĩa Ngai eraga kwĩ- endaga kwĩra Hana, Eli ũrĩa wecirĩtie Hana nĩ mũrĩu, akĩmũhe ũhoro wa Ngai. kaundu karia hana ekaga o muthenya let me give you this ni tondu kaundu karia hana athire gwika nigetha agie samueli hana ni agekaga o muthenya na muthuri wake wetagwo elikana kaundu kau wikaga o muthenya karabatarania o o kiugo kia ngai just one word ni tondu ngai erire eli ndungata yakwa igwitwo eli thibire hana aria nanyue riu ni njiguite praise be to god o Eli ũrĩa wecirĩtie hana nĩ mũrĩu bwana yesu asifiwe kaundu karia eri hana ekagwo muthenya na muthuri wake witagwo erikana no kwathire agika rimwe tu samueli agiciarika na akihingurira ciana iria ciothe ciacokire guciarwo ni eri ni, ni hana praise be to god kurabatara o kaundu kamwe tu bwana yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Kaũndũ karĩa hanekaga o mũthenya mena mũthuri wake etagwo Elikana agekire o mũthenya ũmwe na Ngai akĩreka gũciarĩke Na gũgĩciarĩka kĩndũ kĩrĩa gĩatũririe kĩgongona hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai ya Eli yakuire, Samueli nĩ atũririe kĩgongona. Na nĩkĩo Hana erire Ngai, mwana ũrĩa ngagĩa nĩ ngakũrehera. Tondũ mwana ũrĩa ndahoire kĩgongona-inĩ ndamũcokia o kĩgongona-inĩ. na nĩwe Samueli. Na Samueli nĩwe wahingũrĩire arĩa angĩ gũka, na Hana agĩtuĩka nyina wa ciana nyingĩ. Mwana witũ, Hana nĩwe ũrutaga image ya kĩgongona. This is part one. Nĩ ndĩroka kũmũhe ũhoro wa Isaka hĩndĩ ĩrĩa enjeirwo ithima igĩthikwo. No kĩgongona nĩ gĩacokire gĩkĩarie. Thengiũ mũno, subscribe to my YouTube channel. May God bless you so so much. I'm so much humble na hamarĩtwa makwa njĩtagwo Ruth wa mam na ndĩ mũhonoki nĩ nyenda Jesu. Kwaherini. Na githĩ to kĩgongona gĩatũmire Penina akariganĩra hamwe na ciana ciake o na thutha wa kĩnyũrũri gĩake igũrũ rĩa Hana? Kĩnyũrũri kĩrĩa Penina aanyũrũrĩtie Hana nakĩo no kĩgongona gĩatũmire gĩthire. Na githĩ kĩrĩa ũrabatara Ngai to akĩnyitithanie na kĩgongona? O ta ũrĩa Hana, mwana wake ũrĩa wetagwo Samueli, aanyitithanirio na kĩgongona. Na nĩkĩo o na rĩrĩa Hana arĩragĩra kĩgongona-inĩ, eraga Ngai, Jehova, ũngĩkahe mwana, nĩ ngakũrehera ngũhe atuĩke waku. Na nĩkĩo ona Sa- ona Hana, sorry, ona Hana aciara mwana ũgwĩtwo Samueli, amũcokirie kĩgongona-inĩ na akĩmũnengera Ngai na Samueli agĩtuĩka wa kĩgongona. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, kĩrĩa gĩgũthĩnagia, Ngai arokũninĩra, kĩrĩa gĩtũmaga ndũgakome, Ngai arokũninĩra, o ta ũrĩa Hana ariganĩirwo nĩ ruo rwa Penina, o na kĩnyũrũri.